צום געזונט, עפיסאד נאמבער וואן. ווען איך הייב אן דעם סעריע פון צום געזונט וויל איך מאכן א קלארע דיסקלעימער, כ'בין נישט קיין דאקטער, אויך נישט קיין קראנקע ברודער, נורס אין ענגליש, ממילא נעמט נישט אן מיינע געזונטהייט רעיונות אלס א פראפעסיאנאלע ריסערטש, איך בין פשוט. א פשוטע איד, א מלקט, איך זוך, איך ליין, און איך הער פון אנדערע, און איך טייל מיט מיין עקספיריענס מיט אייך, עקספיריענס וואס האט א מקור אין די מעדיצינישע און די סייענטיפישע וועלט, און וועלכע ארבעט זיך אויס גוט פאר מיך. מיט בערך זעקס יאר צוריק בין איך געוואר געווארן אז איך בין א דייעבעטיק, א נושא וועלכע מיר וועלן ברייטער אויסשמועסן אין אן אנדערע געלעגנהייט אין דעם סעריע. דער דאקטער זאל זיין געזונט האט מיך גוט אפגעשראקן, און מיך געזאגט אז טאמער כ'וועל מיך נישט נעמען די הענט אריין וועט נישט טויגן חס ושלום. יעצט אזוי, בעצם בין איך דעמאלטס נישט געווען געפערליך איבערוואגיג, אבער כ'האב באשלאסן צו פאלגן דעם דאקטער און זיך נעמען די הענט אריין און מקיים זיין דעם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם מיט אן ערנסטקייט. און כ'האב מיך דעמאלטס אריינגעלייגט ריסערטשן וואס מיינט דאס א געזונטע לעבן. אבער איך האב נישט געוואלט גיין ראדיקאל, ווייל איך גלייך זייער נישט קיין עקסטרעמע ראדיקאלע מהלכים, צוליב פארשידענע סיבות. איינס, ווייל חזל זאגן שוין תפסתם מרובה לא תפסתם. די מציאות האט געוויזן אז מענטשן וואס זענען געגאנגען אויף זייער א שארפע דייעט, געווענטליך האבן זיי זיך געטראפן זייער שנעל אין א קורצע צייט אויף א גרעסערע מדריגה מיטן וואג, אסאך מער ווי פאר זיי האבן אנגעהויבן זייער שארפע דייעט. סאו, וויאזוי פארלירט מען וואג? פשוט. חזל זאגן דאך כבולעו כך פולטו. פונקט אזוי ווי איך האב נישט צוגענומען וואג אין איין טאג. איך האב אנגעהויבן בין איך געווען א סייז טערטי עיט רעקל. ס'האט גענומען א שיינע פאר יאר ביז איך בין אנגעקומען צו די הויכע מדריגות. א נאמבער וואס איך גיי נישט דא אויסזאגן ברבים. די זעלבע זאך איז אויף פארקערט. מ'גייט צוביסלעך, מיט קליינע סטעפס. ס'וועט נעמען א לאנגע צייט. אבער מיט איין תנאי. אז די קליינע סטעפס מוזן זיין מיט אן עקשנות. און צוביסלעך צולייגן מער און מער. די מעלות פון גיין אויף דעם מהלך איז, דיין לעבן בלייבט די זעלבע, דו פילסט נישט ווי פלוצלינג טוישט זיך דיין גאנצע מעניו און דיין גאנצע לעבן, ניין, דו גייסט ווייטער אן מיט דיין סדר וואס דו האסט זיך איינגעוואוינט די לעצטע יארן, דו בלייבסט נישט הונגעריג, אבער דו פארלירסט, טאקע שטאטליך, אבער מיט א קאנסיסטענסי, קביעות'דיג. און ווען די מענטש זעט די תוצאות פון די קאנסיסטענסי, באקומט ער א שטארקע חשק און כח צו נעמען נאך און נאך שריט קער צו נעמען פון זיין סדר היום און צו לעבן מער געזונט. ביי מיך די תוצאות פון גיין שטאטליך קביעות'דיג קאנסיסטענטלי איז געווען אזוי שטארק אז ביז איין א האלב יאר האבן מענטשן מיך געקענט אפשטעלן אויפן גאס און פרעגן זאג דו האסט געמאכט די סליוו? אבער ניין כ'האב נישט געמאכט קיין סליוו פשוט כ'האב מיך געהאלטן צו מיינע נייע תקנות וואס זענען געווען קליינע תקנות און גרינגע תקנות אבער כ'האב עס אנגעהאלטן מיט עקשנות און די תוצאות זענען געווען אנבעליוועבל כ'גיי נישט זאגן אז ס'נישט געווען צייטן וואס כ'בין צוריקגעפאלן און פון פריש צוגענומען וואג. יא, ס'איז געשען. אבער ווען ס'איז געשען האב איך באשלאסן, כדי נישט צו ווערן צוריק א גרויסער איד, האב איך א טריק. דהיינו, איך קויף נישט קיין נייע רעקל, אדער א בעקיטשע וואס איז א גרעסערע מאס. און אויב נעם איך צו וואג, וועל איך מיך ארומדרייען מיט א אפענע רעקל. און דאס איז דאך נישט קיין באקוועמע זאך. און ממילא וועל איך אטאמאטיש צוריקגיין צו מיינע תקנות און צו מיין דייעט, און אזוי וועל איך צוריק פארלירן די וואג וואס איך האב לעצטנס צוריק צוגענומען. און ס'האט זייער גוט געארבעט. יעצט אזוי, במשך די קומענדיגע עפיסאודס וועל איך רעדן פון מיינע מנהגים, מיין מעניו, מיין סדר היום, און מעגליך וועט איר קענען פון דעם ארויסנעמען גוטע רעיונות וואס קען ארבעטן פאר אייך אויך. ס'דארף אבער קלאר ווערן זייער גוט צוויי נקודות, איינס אז איך האב א געזונטע אפעטיט. און אין די ברייטערע יארן האב איך געקענט עסן גאר אסאך, און איך געדענק נאך גאר גוט די טעם פון א גוטע סלייס קאקאש קעיק, איך האב עס נאכנישט פארגעסן. די צווייטע זאך, ווי דערמאנט בין איך נישט קיין חסיד פון עקסטרעמיזם, און וואס איך טו מאך איך זיכער נישט איבערצוציען די שטריק מיט גרויסע אונטערנעמונגען, דעריבער שפיר איך אז מיינע מנהגי היום קען זיין זייער פראקטיש פאר דער היימישער יונגערמאן וועלכער וויל זיין געזונט אבער וויל נישט פארלירן די גאנצע טעם אין לעבן און ער וויל קענען גיין שלאפן ביינאכט אן קיין ווייעדיגע ביינער פון מאכן שווערע עקסערסייז. לאמיר אנהייבן מיטן ערשטן עפיסאוד. וואס נעמט מען אין די מויל אריין די ערשטע זאך אנפאנג טאג? רוב היימישע אידן הייבן אן דעם טאג מיט א הייסע קאווע. צו ס'איז דער וואס זיצט אין בית מדרש ביים פארטאגס שיעור, אדער אפילו דער וואס דאווענט שחרית אפאר מינוט פאר חצות, אבער אייביג א קאווע פארן דאווענען. מ'קען טרעפן דא און דארט בתי מדרשים אן קיין מקווה, אבער א בית מדרש אן קיין קאווע שטיבל איז אומדערהערט. דער עולם טרינקט קאווע אין גרויסן, און רוב עולם טרינקט מער ווי איין קאווע א טאג. מען זאגט א ווערטל אז טאמער נישט דא קיין מקווה קען מען יוצא זיין מיטן טרינקן נײַן קאוועס, דהיינו תשע קאווע. אבער פארשטייט זיך דאס איז א ווערטל לא למעשה. אבער לאמיר רעדן פון די ערשטע קאווע, די קאווע וואס מען הייבט אן די טאג. קודם כל, פארוואס טאקע טרינקט מען קאווע צופרי? אסאך סיבות. די ערשטע סיבה איז, ס'וועקט אויף, ווייל ס'האט קאפין. און עס איז גראדע אמת. און ווער ס'גלייבט מיך נישט זאל עס אויספרובירן טרינקן א קאווע ביינאכט פאר מ'גייט שלאפן און רופטס מיר נישט נאכדעם. צוריק צו די קאווע אינדערפרי. די צווייטע מעלה פון דעם איז אז דער עולם האלט אז ס'העלפט צו מיט די הכנות צו האבן א גוף נקי ביים דאווענען. אבער דער עולם ווייסט נישט אז די סיבה פארוואס א קאווע העלפט באמת פאר א גוף נקי איז נישט דווקא ווייל ס'האט אין זיך קאווע, צוקער, הייס וואסער און מילך. ניין. די הויפט סיבה איז ווייל דו האסט נעכטן געגעסן. ביסט געשלאפן די גאנצע נאכט? ס'נעמט צייט ביז אלע אינערליכע אייבערים וועקן זיך אויף. און איינע פון די אינערליכע אייבערים זענען די קישקעס. און כדי דאס אויפצווועקן דארף מען אריינלייגן אינעם גוף טרינקן. און מיט דעם וועקט זיך אויף די קישקעס און אזוי קען מען זיך צוגרייטן צו גיין דאווענען מיט א גוף נקי. און אין די סייענטיפישע וועלט ווערט קאווע פאררעכנט טאקע אלס א גוטע טרייבער. אגב, סעווענטי פאר פערסענט מענטשן אין אמעריקע טרינקן קאווע יעדן צופרי פאר די צוויי סיבות וואס אונז האבן פריער אויסגערעכנט, צו זיין וואך, די קאפין, און אויסצוליידיגן די קישקעס. אבער דא קומט אריין די חסרון, קאווע האט אסאך חסרונות פון א געזונטהייט שטאנדפונקט, ווי צום ביישפיל, ס'איז זייער נישט געזונט פאר בלאד פרעשור, און פאר נאך זאכן. עס איז אפילו דא פארשער וואס האלטן אז קאווע מאכט גאר די פארקערטע, עס האלט אפ פון פארלירן וואג. און איך האב דאס שוין צוריק געהערט פון אסאך מענטשן וואס האבן אנגעהויבן דייעטס, און זיי האבן ממשיך געווען צו טרינקן קאווע אויפן זעלבן פארנעם, און סאם האו האבן זיי נישט פארלוירן וואג. אבער איינמאל זיי האבן אנגעהויבן אראפצוגיין פון קאווע, אדער טרינקן ווייניגער קאווע, האבן זיי געזען שנעלערע און בעסערע תוצאות פון זייערע דייעט. יעצט אזוי, קאווע האט נאך א פראבלעם, אז ס'איז זייער עדיקטיוו. סאו אויב אזוי, זאל מען אויפגעבן אט די קאווע? ניין! חס ושלום! בשורות אביסייני בידייני, קאווע וועט מען טרינקן יעדן צופרי, ס'זאל רעגענען, ס'זאל שנייען, אבער קאווע וועט מען טרינקן! קענסט ווייטער טרינקן קאווע, אבער ווער זאגט אז קאווע מוז זיין דער ערשטער משקה? א שטיקל שיני, א טויש, מעג מען דאך מאכן, בפרט ווען ס'איז א ענין פון בריאות הגוף. סאו פרוביר אנצוהייבן דיין צופרי מיט א אנדערע סארט געטראנק, א געטראנק וואס איז מער געזונט. קענסט פונקט אזוי אריינלייגן עפעס אין דיין גוף א אנדערע משקה וואס וועט טון די זעלבע ארבעט און אפילו בעסער. למשל מומחים זאגן אז א גרינע טיי איז אייביג בעסער ווי א קאווע. אבער משום מה איך האב נישט ליב אזוי שטארק טיי, בפרט צופרי. סאו וואס איז יא מיין געזונטע משקה? זאל מיך ענק דערציילן. מיין משקה רוף איך אן די דרעגען משקה. וואס הייסט דאס? זייער א מאדנע נאמען. כ'וועל שוין מסביר זיין פארוואס. מיין משקה וואס איך רוף אן די דרעגען משקה האט פיר אינגרידיענטס אין זיך. און פיר זאכן וואס איז זייער געזונט און בעיסיקלי די אלע פיר זאכן האבן אין זיך גאר אסאך ענדליכע מעלות. איז לאמיר אדורך גיין וואס מיין דרעגען משקה האט. די ערשטע זאך איז לעמען. די צווייטע זאך איז ספינעטש בלעטער, Spinach leaves. די דריטע זאך איז איגערקע, Cucumber belaz. און יעצט צום פערדן זאך, ואין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, דאס איז די דרעגן פרוט. יעצט לאמיר דורך גיין אלע פיר אינגרידיענטס. וואס זענען די מעלות? לעמען, לעמען וואסער איז שוין פאר דורי דורות פאפולער אלס א געזונטע משקה, ספעציעל אינדערפרי, קודם כל ווייל זיי זענען זייער הויעך אין ווייטאמין סי, און בכלל ס'איז א גוטע זאך פאר די גוף. אבער די עיקר מעלה פון די לעמאן וואסער איז זייער פשוט, בעצם איז גענוג אז מען טרינקט א גרויסע קאפ וואסער אינדערפרי, און דאס איז אין א געוויסע זין בעסער אפילו ווי א קאווע, אבער גיין טרינקן סתם וואסער האט דאך נישט קיין טעם, ממילא לייגט מען צו לעמאן וואס מען זאגט אז ס'האט א באבע סגולה אויכעט, וואי נאט? איבער דרך אגב, טרינקן אסאך וואסער איז בכלל זייער א גוטע זאך, ס'איז זייער א גוטע וועג צו פארלירן וואג. ווייל איינמאל דו פילסט אן דיין מאגן מיט וואסער האסטו שוין נישט קיין אפעטיט צו עסן דזשאנק, סאו ווען דו פילסט אז דו האסט א רייץ צו עסן דזשאנק נעם א גרויסן גלעזל וואסער, און אז דו האסט נישט ליב צו טרינקן סתם וואסער גיב א קוועטש אריין עפעס א לעמען אדער אזא מין זאך וואס האט נישט אין זיך אסאך צוקער, למשל ארענדזש דזשוס. האט א געוואלד מיט צוקער, סאו ממילא טוסטו גארנישט אויף. יעצט וועלמיר גיין צו די נעקסטע זאך. די צווייטע אינגרידיענט איז ספינעטש בלעטער, Spinach Leaves בלעז. קודם כל ס'איז זייער גרינג לגבי תולעים, לגבי ווערים, מ'קען עס זייער גרינג וואשן. און די צווייטע זאך איז, ס'איז זייער זייער רייך אין אסאך ווייטעמינס ווי ווייטעמין עי, סי, און קעי. און ס'העלפט קעגן די פאלגענדע זאכן. קעגן הארץ דיזיזעס רחמנא לצלן, קעגן סטרעס, קעגן יענע מחלה רחמנא לצלן. און ס'העלפט אויך די געזונטהייט פון די זע-קראפט. ווי אויך האט עס אסאך קאלסיום וועלכע מאכט שטערקער די ביינער און די ציינער. אויך מאכט עס נידעריגער די בלאד פרעשור. און חוץ פון דעם האט עס אסאך מאגניזיום. און בעיקר האט עס א געוואלד מיט פייבער וואס דאס העלפט זייער אסאך מיט די דיידזשעסשאן סיסטעם. דעריבער איז עס זייער גוט פאר די הכנות צופרי, אסאך מער ווי א קאווע. חוץ פון דעם זאגן מומחים אז ס'איז אויך זייער געזונט פארן מח. און פאר מיר פערזענליך האט ספינעטש ליף א עקסטערע מעלה אז ס'רוקט אראפ די לעוועל פון די צוקער, און זייענדיג א דייעבעטיק איז עס א געוואלדיגע זאך. יעצט וועל מיר גיין צו די דריטע אינגרידיענט, דאס איז איגערקע, קיוקאמבער בעלאז, און דער קיוקאמבער האט שוין א געוואלד מיט מעלות. קודם כל נאמבער וואן, ניינטי פייוו פערסענט פון א קיוקאמבער איז וואסער, סאו אטאמאטיש גיימער צוריק צום זעלבן זאך, טרינקן אסאך וואסער איז אייביג גוט צו פארלירן וואג און פאר א גוף נקי. די צווייטע זאך, ס'האט גאר אסאך פייבער, טוט די זעלבע זאך. דריטע זאך, ס'האט זייער ווייניג קארבס, און ס'האט זייער סאך ווייטעמינס און נוטריענטס, און ס'העלפט זייער גוט פאר היי בלאד פרעשור, און ס'האט אין זיך זייער אסאך ווייטעמין קעי, וואס אגב, זייער וויכטיג צו וויסן, געווענטליך אונז אידן שיילן אפ, פרוכט און וועדזשטעבעלס, אבער דא איז זייער וויכטיג צו וויסן אז ס'לוינט זיך נישט אפצושיילן א קיוקאמבער ווייל רוב פון די ווייטעמינס ליגט אין די שאלעכץ, ממילא זאל מען עס גוט אפוואשן און עס עסן מיטן שאלעכץ. אויך האט עס אסאך ווייטעמין סי. און ווייטער, פונקט אזוי ווי די צוויי פריערדיגע זאכן האט עס אויכעט א מורא'דיגע מעלה פאר דייעבעטיקס אז ס'רוקט אראפ די צוקער. אויכעט איז עס זייער גוט פאר די אויגן, און די זעלבע זאך, ס'גוט. פאר די קידני און ס'העלפט פאר די ביינער, ממילא ס'באלאנגט צו די פריערדיגע צוויי זאכן. און יעצט לאמיר גיין צום לעצטן זאך, די דרעגן פרואט. רוב עולם קען די פרוכט נאר פון חמשות בשבט, אבער בעצם איז עס זייער א געשמאקע פרוכט און אין רוב גראסעריס קען מען עס טרעפן א גאנץ יאר. חוץ פון וואס ס'איז זייער געשמאק איז עס זייער געזונט, און ס'פארמאגט אויכעט אלע דערמאנטע מעלות און ווייטעמינס וואס מ'האט פריער אויסגערעכנט, פלאס וואס דא קומט צו, א פשוט א טעיסט, לעמאן האט א ביטערע טעם, און דו ווילסט דאך נישט אנהייבן דיין טאג מיט א ביטערע טעם אין מויל, ווילסט אנהייבן ס'זאל זיין א זיסן טאג, סאו דער דרעגן פרוט האט אין זיך א זיסקייט, און ווען דו לייגסט דאס צו צום די משקה, מאכט עס די גאנצע משקה אסאך זיסער. אפגערעדט, רוב פרוכט זענען זייער הויעך אין קארבס, זייער הויעך אין צוקער, מה שאין כן די דרעגן פרוט איז זייער נידעריג אין קארבס, און חוץ פון דעם האט עס א מורא'דיגע כח, אראפצוריקן די לעוועל פון די צוקער פאר א דייעבעטיק, ווידער רעד איך פון א דייעבעטיק, אבער דאס איז נאך מער פון אלע אנדערע זאכן וואס כ'האב דערמאנט ביז יעצט. דרעגן פרוט איז באקאנט אלס גאר גאר א געזונטע מאכל, סיי פאר פארלירן וואג, סיי פאר די דיידזשעסשן סיסטעם, און סיי פאר צוקער. סאו, לאמיר טרינקן א לחיים צום געזונט. אונז ווייס מיר אלע אז שקר אין הרגליים, אבער ווען ס'קומט צו די שקר מיט וואס מ'מאכט די שעיק יעדן אינדערפרי, דארף עס יא האבן רגליים. יעצט א קוק, דאס איז זייער א ביליגער שעיקער, דאס קען מען קויפן אויף עמעזאן, מ'קען עס ריטשארדזשן,

אבער נאך אלע מעשה'ס, די אלע געדזשעטס זענען גוט, אבער בעסער איז ווען מען נוצט א געהעריגע מאשין. ס'וועט אייביג בעסער צומאלן און מאכן א בעסערע דזשאב און שנעלער. סאו לעטס גאו! און ווי עטס זעהט דאס איז נישט קיין סמודי דאס איז א דרינק ס'איז זייער לייכט ס'זעהט טאקע אויס גרין שרעקעדיג אבער ס'איז גרין פון גוטע זאכן לאמיר יעצט מאכן א געהעריגע שהכל שהכל נהיה בדברו לחיים צום געזונט. יעצט לאמיך ענק זאגן לגבי די טעיסט, טעם וריח איינער איז ווייקיי איך האב עס ליב פערפעקט אזוי, ס'איז נישט ביטער, ס'איז נישט זיס, ס'איז נישט העווי, און אז מ'געוויינט זיך צו, ס'איז א געשמאקע משקה. די מענטשן וואס האבן ליב מער א ביטערע טעם, קענען צולייגן מער לעמאן, די מענטשן וואס האבן ליב מער זיסליכקייט, קענען צולייגן מער דרעגן פרוט. אבער האלטס ענק צו די פיר זאכן, און איך זאג ענק צו, אז ביז גאר א קורצער קיפער, גייט עטס זען א גרויסע חילוק.